from the bondage of Satan. Deliverance from the bondage of Satan. Nyogonye ke twech pa jok. So gino ma bicer ka nene eno pa ng'eyo ka omyero wakwan onyo ka po ka watwero kwane le waculi ma ma ti rom kwane hmm, wek kong da cak kuman wabineno twec pa jok iye pol Catan otweyo dano i kare macon kingeyo ni ka ngat apo ci iwee ni ngati dong catan tye i kome ka ngat opo iwee ni kitamo ni nongo jok tye i kom dano but ingeyo catan kong bedo oloko kit ma en tiyo kwede jamine dongo pe dong kelo apoya dong yuko i wi dano ento ibinongo gin ma in itye ka tiyone dong nyuto ni in tye i twec pa jok. Mukene be pe itwero wa byekone. Jo mukene tamo ni man latin omako kit nga, man an ko dok kit kin kwo ango ma obin i kwona, man kit ngo. Ento nongo dong watye i te twec pa jok. So gin ma Catan kelo, twec me acel ma Catan kelo i kom dano en aye two. Ma ka ikwano i buk pa Luka cura apar wiye adek ceng apar acel me oyo apar abicel, kikelo dako mo bot Yecu Kricito ma two pi mwaka apar wiye aboro, ma kore bene dong ogomo.

Mukene ngolo inongo gin mo timo i komi two doko langolo bene. Iyudo ni weng tutwec pa jok disabling you know pe itwero timo gin mo pe itwero timo gin mo. Twec pa jok mukene tye i gero arrogance inongo kitweyo dano dano ger ger mo ma ca mukene kadi in pe ingeyo ka ineno wange ibineno wai ngati ger. Ka ipenyo gin mo koma pe ingeyo ni obudwoki lapeny ki lapeny me ayela.

The, the people are arrogant. Dano ger. Inge nge ni gang pa Johnny, Johnny Lugero. Ke cher kun wa lok kit ma kit gwam gam ker ki lok weng no tek. Mo ke albe dong pe ki lok ke ki ke o kara kara pache kara tela ma ne na reo basket money kanye. Dano pe mer be associating kedi because of girl. Ewan ni tuwe pa jok. Ino ni ti dokola pa jomoni. Inoni ti kom ngat ma wala teni ge chalo kwarane. Latini ge chalo chalo dane ma yang. Latini ge chalo minne. Latini ge chalo wonne. Latini ge chalo chalo kakagi. Uti neno en wai. Wati ki kaka mo ma kingeyo gi pi gero. Inoni weng ti twec pa jok. Eni bedi ge me ratar ni iti ka tiyo tic pa jok. Iti kanisa, iti family ma dano olare, ilar eto iti lagero.

Mungu yani juju doge ko mani kan do communicating o. Communicating gero, o communicating arrogance o. Mino gin ma tika time komwa. Mungu yani waka waka ubedu gero. Angadi ku pi lokera. An pa mer ke lokera. Hmm? Angadi gin pe do timo gino nyo. Nyan ngadi fut po timo gino moni. Nyan ngadi fut po timo gino moni. That is also gero. That is being arrogant to someone. Ka ing'eyo ni ng'at mani po timo gimoni, ikonyo yani jiwo ma kumene. Cer ka waye bon ng'at mukene, icer ka chwer chunye mogo ng'ala. Jo mukene lu ng'ala ma pe par gimoni ken. Kono timo gin marach kwe kono po timo furu bu ng'ali dak i wiye. That is arrogance. Disrespect. An ger mukene kelo wa kwon. Jo mukene nono kwon akwana ento ger. pe mito ni kiwac gin marac ma en timo i oni tye twec pa jok pe mito ne ento nongo kit ma catan otweyo kede ki en wek en pe opwonnye pe romo kelo gero atir direct kelo yo me kwon so that ka en de kwon no people should pull out nen gin ma timme minu ger ma catan tye ka royo i kwo pa dano mugi bi nongo ti i kwo pa dako ka laco do owaco gin mo dako dong kwon no

That bitterness, twec mo ma dong rac loyo ma kong bedo wan ma tye kede gangi wa. Wa an ni ca mukene ka bitterness odonyo, cwana bedo kede, loka bedo ka sharing ma pud atidi. I think I was the age of anyaka eni dit kara manok. Kine ka mwaka apar aryo kenya apar aryo pi kwezi wiye apo apenye ci ni ipi ipi ipi seven mwaka apar wiye aryo mwaka abongwen apar ki kenyo abedo ki bi- ki bitterness mo i kwona ma acoyo acoya piny ka ngat mo otimo gin mo i koma because I felt I was really innocent anongo ni pe atimo bal i kom dano but en jo madongo ni bedo ka cwer cwinya atye ki bwok Ka tin ocwero ni odwe munyoo obworo ajoj nera madit otimo gin ma kumani kuma acoyo piny aum woko dire ma yaka adongo abicudo gin atimo eno ba uneno atyeni aya nera mo en kuman ocato kweyo ni omyero ocul agang kwan po oculo ni en dwe munyoo ka pa kwano en aye po oculo acoyo kenyo ma acako coyo gini eni dano do ocako time i koma wai bal pa dano dwong dwong dong pongo aponga e dok be welo ba en an ida chako keeping the records of wrong pien acel bene ca chineno ma awinyi wai ni tim kica atuki yecu buki oteka yecu buki jami nio bedo ogik wa bal ma dano timi kuma tere tere dong peke iti nene acako bedo dano ma ye yom an idong kilwonga ni live tv Ka abedo ku man nongo atye i boko lok, atye i nyero gin mo aneno, atye i myel, dano neno en kom anni, pe bed dong kineno TV. Kit ma an anongo ki deliverance aeno, akwero gwoko record me ballo, aweyo kulu pa bigwoko, an an ma titidi abigwoko gini ma rom mene. So gin ma Catan kong bedo oroyo i kwo pa dano eno, inongo oroyo i kwo pa dako, laco tuko timo bal dong. Dako dong kwo kwo ceng oti gong gong gong nope ramo gi moo buneno ki wana biculo kwora. No iti wai ni kumeno. Wan ben ni ma wai chwar wai yini ni timo ma kumi ful yota diro ma ki iti. Ibi neo chan. Ini ne aloko ni. But kada ka ichako wai ni kumeno la cho buteng ni kichedo. So wako the records of the wrong things is really bad. Pien ni chatan okero dane te twech me chwero cwiny luwotgi. Ki dong mukene okero in

Kare fudi tiri no itike blood pressure. Inona tike ulcers. What time make a meeting suicide will come. I've written it here. People become suicidal. I'm not telling you that day, you know, kigang kang tao dung tega to twal. Hmm? I'm kigang ne chal ka tao chi yingari bu beru yom. Pingo lok wen ki kele kono wala tema titi den wa gwok be cha mu ken dung ino ne gwok tega jir. Me we chu lok ada. Kendi ka ka ti chunyi wat. Ikar mo. Adongo kena. Wabedo wan aryo ela mea madit no dong pe. Abedo gang ci tic ma mana miya tic madwong. Ma mana miya tic madwong. Ma naka nino ma apenyo ma mana we in mon kom ma mana ki kome. Because miya tic madwong and yet I was alone. Awinyo dang we latin kacel ken ki chung ko but mega ni was the opposite. Mamana miya tic madwong. Macam mukene babana dok duka defending ane. Ni in tye ka miyo tic ki latin madwong. Ni in mo ape wa in mo mamana ki kome. Wa ipenya kumeno pingo. Wa ipingo miya tic madwong ma dong okato koma cam mukene. Wa ino ati ka fwenyi gin waca eno. Bana ni in mo mamana tiyo jim ci oweka gang. Dwa ki moyo dwa ki ful mo i dikal. Omyera reg bel kwon. Omyera tedi. Omyera om pi Atye woko tic odong weng adong ki jobo pul dong keken. Atye ka tamo wai ni pul ni eni abi jobo weng atyeko an kena. Ci winyo mo obi opye i wi yat kuma winy dok tye koko ni i jobo pul i weng atyeko yin ken. Can you imagine the way I was interpreting? Ineno kita catan romo romo balo jami kedi ki kwoni. I felt bad. Kong to apor piny kok ang'e aneo. Awe ne ka ma mana dega ke. Winyo tika koko koko ne ma me mo mier mudu fula ni mana tika chopo ni. An ke bora tika interpret ni winyo tika wai ni man fuli we ni ri jogo. The way winyo tika koko ne ke satan can do anything. So satan tu ati gwe ki gwok we ochwe chunyi bi dene loka gwok. Gin mutimo i koma is what I'm telling you. Ne an atie ni. Konyo mama bebe kila tin. She would have died already because of big blood pressure. But en an achieli ma akwanyo kiniga o. Ki akwanyo mako loko ki iya ni. En wa ka kuti o wa ga Francisca. Pi an atimo an ki koma. Pe ngat mo yutima ba. Ngat mo be po kera piny. Dong ki chako ni an latin iye kech. Ki lwame kumeo. Ah, latin oto ye kec be weko be ajoko dano be cake we po lok keda jo madongo gang gang ma tye we dano be dong lwar kan ni imagine satan ka otwe wa dano lwari awe ka obino po lok kono pien okwero cule gang kwan to the extent ma cousin mesa away ni kache pa kwana chako tiyo gi mo ngat po po no lim ma ma ko do you know that is a curse

It's just like bed ki kiniga. Ka an ya ke ta ni a bed ki ne wa mama na ne ni ya ke ma da chwar ne ni ya ke ma da itam ni chwar buto ni mo buto pulu ibi to ki yir and that is the end of you. Lu ba gin ki chatan no chung ba de tem fini ro ni pap chatan wa man mega. to hell direct ni to ke kindiga ni direct to hell pien lo ba be ngol ko bati de chi me de ke wan ke mach itawo ni irinyo ke lebu kany eto de chi er kwene i mach ni ka piny je ma te wen je mo timi kuma maka no pa kwanyo je me yone wa kompeni acha no no blood pressure chon pien be no dano ma kira raj ma mako lok pa timo bali kom dano but baby gen dano timo bali kumi that is what you must know wagwoko butimo bal i kome wawinyo ni aweche ni otimo bal i kome atye ka pinyona i cry but i ended up jogo jeng'eyo ni satan but because no satan onene i have a future ong'eyo ni with time florence will be ot pa francesca florence will bedo gang pa ng'adi bedo gang pa ng'adi abal kwoni wek oto that is what happens so taka inen jami kome ong'ol i kome ko itamo ni pingo gimo ti malo ba yubu piri ke nen ngat mo ti ki kiniga matek Binongo ngat eno ni ka okwanyo kiniga bed mot ka kumi yot binongo anyim pa ngat eno ni. Ti gin madit eno catan omero ngo? Meri ngolo. So self heart is one of the bondages ma rara catan otweyo wa kere kom bedi. You heart yourself. Pa ikwinyo ngat mo, pa iyero ngat mo bare idwoko do ikom in. Arem cha wang chunyi ti chwe no lo ka dang wang nyer ma dang nyere pa iyomo chunyi. Iti bondage. Mukene dworo.

Uniango ni en dok ngo? Iti ki kiniga mo i cwinye. Ah, da kwayo kica. Ugonyo nyo bene dong. Uti nene we. So, pe kwon. Ke wa in latin. Ke winyi na nywelo loko gimo i wi. Pe kwon. Bed piny tam. We, okay. Ka dong ma mara fut po niange ba. Nino mo bu niang. And then I will continue doing the right thing. Ti do tum. Bien Bible wa dari. Bedo naka naka. So, wa bedo jo ma

That is the bond ma Satan oroyo kom bedi kwol pa lutino matino tino. Pa obukato tam acel ma pe winyo latin mo den. Awinyo mo be kono tung iguru sinia kon kwene. Mo be odene. Do you see that? Abe ne ane WhatsApp kon kwene. Gu not guru sinia kon kwene. Aha. So gin ma Satan oroyo cwiny dan tek iwiny cwinyi ma owachi ni itoko nyo kidegi nyo ngo catan oketi i bondage lee gikwero lubanga aye ocwei pe to to is a destination ma pe kelo kit kuc mo keken i kwo pa ngati mo apart from that i think mukene is muteness dullness twec ma jo mukene tye dano bedo me waya ngado to lacung pe bene loko gin mo kono neno gin arac kono neno gin maber kono neno gin ma pire mit Ko nan ge, someone is just dull. That is also bondage pango pachatan. Some you don't bother. You are not concerned. That is the bondages ma ti kin piny. Mogi nongo ti odi. Mogi nongo ti gang pala wori. Mogi nongo ti church. Tinyo koma well ter kanike but the person is not doing anything.

Ma dong wabiloko iye matek en aye lok kom two, I think dong bene waloko waloko waloko waloko amito ni dong wakwan buk pa Mak dong wagik kwede ci walego Mak cura abongwen mm, ceng apar abiro apar aboro pyeraryo wiye aboro pyeraryo wiye abongwen nyaka ci ki Baibul kwan.

that has robbed him of speech. Mm -hmm. So winy awaco wai bedo ma dano pe loko being mute catan mogo pe dong neko ni ngat te lebo to kude loko gire bat neko tili ma pe twero tiyo gimo pe twero loko gimo pe twero fwenyo dano pe twero moko tami pe twero loko kwayo kica nwe iling kenyo you are passive that is a spirit ma tweyo dano

and becomes grieved. I asked your, your disciples to, to drive out the spirit but they could not. Unan gima cha dam pi en ya choli ka nyane gang wa kiloni tuolili. Mm. An ka ti kumi ngama matam ni chatan peba.

Manok oye wac man. I'm not pinpointing. I, I read the whole of this. But uh, wait, should I go and talk about this? But no lubang mi yarne ke waje. Ni ye ni tila ka kwene. Ni ye chungi kwa pa ngara chela chel dong. Kacha luti ano eni arambo eni mani ni fun ni ye ni tuwar chungi kwa mene. But mwaka pa we ario. Ni ye ni dong ni yar chung pir ken machala ten. Luti ano te winya?

Nongo iye, myero iket niye i kom Lubanga. An pe tye ni ka in dong ilarre two pe omaki, ibinongo Catan oketo jami matego en wa kiniya ki ngo aye obibino. Ento ka iketo niye i kom Lubanga, ibinongo jami eni ngo obidire cen. Ki bene Yecu Kricito tye ka wacowa keni ni ka ce watye ki niye, gin eni pe obingayowa. Kadi wa gin ma dong ineno ki i odi kany ni gin matek ma myero ilwong kong ladit kanica, bicop aye obin oleg iye, nga aye oleg iye,

Wa jami mogo ma ngolle te tana awaci ni anyaka lacece ma odugo mupoto mugoyo wange kany an keken angeyo ni wang latin anu do to pien ki goyo cing bat pi en abedo bene kini yeni pien gulego bene akero gi piny bene gulego lego kini ri kec oweko gini po mako nyig wange pe tien loko ni gimo pe timi mm. ento lubanga bugwoki gino mo po butimi kwe ma dong gin marac ma balo kwoni so wakeri kwowa ni

Jam aryo ma kombeddi winyo en wan ki gin ma an alokoni, ka waketo lega gin mo keken obin ngayowa pe. Dong walego lega me deliverance kombeddi ento alego ni angeyo ni wan ni weng ca mukene we have hurt ourselves icwero cwinyi itimo bal i komi keni keni iketo rem i kwoni keni keni nyo iketo i kom ngato mo nyo ngato mo oketo i komi ma wadonyo ka lega ni please gony dano enoni o.

Last week ma wadong' watie very very too much in this preparation of MDD for mothers and I was handling things like props Jimmy Talk. Choo oh. Oh, oh, um, gimo two days gimo tiga bin chunya wani man ka dei to Ci dong jami ma nongo atum, jami ma nongo obedo ni mene. There's some section mo jami mo ma tye ka in drama and poetry ati like uh, bringing out flashback and all that. Ci ca ma gino obino i cwinya at first even awara ne cal myero ato. Because many people were talking a lot, hey Rosalind this, Rosalind those kind of thing. You have to see koro ino joma nigitiga miro. So I said, I think I should die. The last moment dong magino bin acha olega. But before that, I think God was just trying. I have a neighbor, neighbor ni tigi tung pen. Nyako ni for two days ubera gona chiemo. And she wants to talk to me. Ye miro lokera but I did not get time of talking to her. She called me on a line which I, I did not expect her being with. Tino deko ni awinyo nye nyako ni utemo dene utweyo bilongwa tolwa i ot malo ba utweyo tolwa malo but good enough tol ene calo obedo soft Choto.

ci la miine ba ah furu furu gine i kar ki oi ot ki nongo boyo tye but in all this kind of thing this girl has been communicated communicating those things so sometimes the spirit of eh, med dene ki ineno tye ka bino kwoni nyo i kom ngaro ma okikene

Waketo lutino piny, lutino aryo ma nongo dong gidongo ma giromo lok. Lok odug i koma ba, en an laket lok piny-nyi. Mama in imaro daa ata tutwal. Ayenyo kweri ni gilok i kom wangi, ngat olok i kom wane pe. Lok weng odug i wiya. Imaro daa ata tutwal. Kodi imaro timo ngo kany? Awe lok mukene tye, pe dong. Pe dong. Jami weng odug i wiya. Then I had to ngo? To sit down. We po kare mo ma wabedo kor gang pa nga wan wiya to be tek ba kit ma be rac you see that because latin ma titidi obedo waco aprobing kwe i kom won gi lok mo ngo lok mo pe lok odugi wiya weng so sometimes we are the problems as, as mothers iti nene wai kadi gin na po romo da idaa i wi dano idaa i wi dano yan bed akwaya kica botgi mira nyaka na yo waco ba anyaka yo waco so

There is a spirit behind. Because ka lok mi dene wan ke nu me yang kong dene chon. Ke beru mwaka cheli furo yak dak dok gang kwan dok idwe ka yinde lower class ke du ki kun dak timo ngo kuman. So wan ne ni lweny pa jwak iti ka lweny. Wan lego lo ma omiyo wa resources pa still jwak ti ka lweny. Miyo wa konyo ah lutino wa wan ne ni gubedo open wek wabedo maber. Ngero mo tira sharing gimo ka peci wa lego.